indirizzati lil Herman jew nkella lil ehm, xef tagħna. Kejn. L-odwa tajba Angela. Inna ftit ma naraw kif inti. Ekku, ekku, mhux ħażin.
Biżi biżi intom. Ekku, ekku. Intom dejjem tippromuovu anki eh, il-lop responsabbli. U ġveru. Għal-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna li l-ħar darba li kont magħna forsi ma segwewx. Jimporta nispjegaw li telespettaturi tagħna x'inhu lop responsabbli. Hekk hu, nieħu l-okkażjoni biex insellem lit-telespettaturi li qegħdin isegwuna. Iva, logħob responsabbli hija meta persuna marret tilgħab u qed tikkonsidra l-attività ta' logħob bħala attività rikreazzjonali u ta' divertiment. X'jiġifieri dan kollu? Il-persuna qiegħda tilgħab u qiegħda żżomm f'moħħha Limitu ta' kontroll, linja ta' kontroll, linja ta' kontroll finanzjarja, ikollha baġit biex tilgħab, jew inkella linja ta' kontroll ta' ħin, li ma taqbiżx ammont ta' ħin f'tali każinò jew f'ħanut tal-logħob, jew inkella tilgħab online għax illum il-ġurnata bit-teknoloġija vasta li qiegħda magħna persuna tista' tilgħab ukoll, nirrikonoxxu li persuna tista' tilgħab fil-kumdità ta' darha. Hekk hu.
Issa, jekk persuna timxi ma' dik il-linja tal-kontroll ta' flus, ħa nsemmu flus, u timxi mal-budget li għandha fil-but u qed tieħu pjaċir ma' sħabha, ma fiha xejn ħażin, assolutament. Meta dik il-persuna tibda bil-mod il-mod by time taqbeż dik il-linja tal-kontroll, Jekk, pereżempju, din il-ġimgħa jien għandi budget ta' 50 euro, mort ħadt pjaċir u lagħbthom, il-ġimgħa ta' wara, eqq, tlifthom u bdejt naqbeż dik il-linja tal-kontroll ta' flus. Hemmhekk, bil-mod il-mod, jista' jagħti l-każ, għax ma nistgħux niġġeneralizzaw, imma jista' jagħti l-każ li l-persuna tkun qed timxi bil-mod il-mod lejn il-problema tal-logħob problematiku, logħob kompulsiv. li l-persuna tkun qed taqa' bil-mod il-mod għall-impuls tal-logħob. Sfortunatament insibu eh, nisimgħu bistejjer, insibu każijiet fejn persuna saħansitra taqa' għal problema tal-logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku meta l-persuna tiġi kkontrollata mill-impuls għall-logħob. Ħalli staqsi xi ħaġa u jekk hemm xi telespettaturi tagħna li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna ċemplulna 2788 8870 il għaliex imbagħad issib oħrajn illi jilagħbulek online imma ma jkunux qed jonfqu flus biex sempliċiment jgħaddu l-ħin imma kultant eh, sfida toħodlok u il-logħob jirkbek ukoll. Dak jaqa' fl-istess eh, faxxa? Ekku, hawnhekk ngħaddi għal mistoqsija oħra, mistoqsija importanti. X'jiġifieri gambling u x'jiġifieri gaming? X'in il-differenza? Mela, gambling bil-Malti aħna insejħulu logħob tal-azzard. Meta qed tilgħab u involut fin-nofs hemm riskju. Riskju li. Flus, finanzjarju. Titlef flusek, riskju li tiġik tajba, jew inkella hemm ir-riskju li tista' tiġik ħażina. Hemm ir-riskju involut fin-nofs. Kif għedt tajjeb inti, imbagħad hemm il-gaming. Gaming huwa logħob. nirrikonoxxuh bħala logħob ukoll imma ma jkun hemmx involut dak ir-riskju. Illum il-ġurnata nerġa' nirrepeti kulħadd huwa eh, bit-tablet eh, jilgħab fil-kumdità ta' daru. Eh, nixtieq insostni li persuna tista' tkun problematic gambler U iva, tista' tkun ukoll problematic gamer, għax mhux il-flus biss, imma anke l-ħin. Jekk persuna, u dan jgħodd mit-tfal tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna. Ara kemm irridu noqogħdu attenti, jiena llum il-ħin kollu ntenni kejjin qed nagħmlu l-crafts, kemm hu sabiħ it-tfal ikollhom il-vaganzi u jkollna daqsxejn quality time mat-tfal tagħna. Illum faċli. intuhom tablet u joqogħdu kwieti, però nkunu qed intuhom jew inħarbtulhom anki ħafna minn ħajjithom għall-futur.
Il-logħob fit-tfal tagħna irridu nikkunsidraw li għandu l-pożittiv ukoll. Jiġifieri huwa tajjeb li t-tfal tagħna jilagħbu. Hemm limit. Timxi dejjem mal-linja tal-kontroll hawnhekk fejn il-ġenituri għandhom iżommu daqsxejn għajnejhom miftuħin eh, li meta t-tfal tagħna jilagħbu jimxu mal-kontroll ta' ħin. Għaliex normalment xiġri jekk it-tfal tagħna ma jimxux mal-kontroll ta' ħin, eh, il-logħob jibda jsir prijorità fuq affarijiet oħra bħall-istudju, il-ħajja soċjali, it-tfal tagħna importanti li jissoċjalizzaw hemm barra u nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin Mhux għat-tfal biss ta' dan jgħodd imma għall-adulti u l-anzjani tagħna wkoll, għaliex ikollna każijiet ukoll fejn anzjani jkunu weħidhom id-dar, jibdew bil-mod il-mod u saħansitra jibdew jonfqu l-pensjoni kollha pereżempju. Barelli. Iva, iva, iva. X'inhuma l-problemi li jġibu magħhom dawn il-vizzji tal-logħob? Ah, all right, qed insemmu finanzjarjament, mhm. però naħseb iġibu ħafna iżjed problemi oħra magħhom. Iva, il-problemi sfortunatament huma varji. problemi soċjali, problemi familjari li inti tibda tagħti importanza lill-lob tonfoq il-paga tiegħek fix-xahar fil-lob flok tonfoqha fl-affarijiet essenzjali għal uliedek. Il-ħajja soċjali tiegħek fuq ix-xogħol inti ma' kull ċans li jkollok fuq ix-xogħol titlef il-konċentrament tiegħek għaliex moħħok fil-lob, fil-break tilab, kif tirċievi l-paga tonfoqha fil-lob. Iva, dawn il-każi jeżistu. Dawn, daw il-mod kif qed titkellem inti allura jiġu qishom brainwashed eh, fil-lop. Il-lop jiġi l-unika priorità, l-unika attività li tagħtihom pjaċir f'ħajjithom. Barra mill-problemi soċjali, problemi eh, psikoloġiċi, problemi ta' depressjoni, persuna tibda eh, taqa' fid-dwejjaq, li tibda tirrikonoxxi li kuxjenza tibda tniggiża imma ma tibdix tgħid isma' jien għandi problema hawnhekk jiena nħobb insemmi żewġ passi importanti. Mela għandek l-ewwel pass li tirrikonoxxi intrinsikament li inti għandek problema. L-ikbar pass, l-aktar pass diffiċli u aktar pass importanti. Imbagħad tirrikonoxxi li inti għandek bżonn l-għajnuna. Issa hawnhekk eh, nixtieq Insemmi li l-għajnuna edem. Iva, u se nitkellmu propju dwar dan. Eh, jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ anki jibqgħu anonimi, jagħmlu kuntatt magħna 27-88-8870. Nieħdu gost nisimgħu minn għandkom illa li xkultant sfortunatament aħna tal-madwar nindunaw imma l-persuna li tkun għaddej anki minn dan il-vizzju mhm. eh, tgħidlek u lejna mhux biex neda qiegħda nagħmel jew nilgħab mhux il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju biss ikollha bżonn lajnuna, imma speċjalment il-persuni tal-madwar. Iva, iva. Xi ħaġa oħra li xtaqt nistaqsi, pereżempju l-bieraħ kien hemm il-logħba bejn Malta u Spanja. U min jaf kemm jintlabu flus ukoll. Dawk jaqgħu fl-istess kategorija.
Hija gaming, jintlagħbu l-flus li hija gambling għandek riskju fin-nofs. Meta persuna ma timxix mal-linja tal-kontroll, hemmhekk jibdew il-problemi.
Tiġ nieħdu telefonata. Mela, bil-qalb kollha.
Il-jum it-tajjeb minn għandna fuq il-linja jista' jibqa' anonimu u jitkellem ma' Kejn. Il-jum it-tajjeb. Mela, hello, nsellimlek. Lilek ukoll.
Insellmulek.
Mela, sfortunatament jiena għaddejja minn dil-problema tal-gaming ukoll. Imma kemm waqaf mill-game il-raġel xorta tella monti parzjali ta' game, tella ma' 12 game. Sawa, sawa.
U kien jilab lobu fuq il-kompjuter ma kienx joħroġ minn dan, minn dak li għamil si għal kien joqgħod billej, kien jibqa' l-iktar billej, joqgħod billetta fuq u għad jinduna li ħar il-lej, tant ħakmitu li

Nieħu pjaċir li l-persuna involuta qiegħda ssib l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Barra l-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, aħna naħdmu id f'id mal-Caritas, mal-Gamblers Anonymous ukoll. Jintaqgħu darba fil-ġimgħa group meetings. U nitkellmu ukoll mal-FSWS u s-setqa. Taqtawx qalbkom, Sinjura, komplu fittxu l-għajnuna, l-għajnuna qiegħda hemm, ikollkom bżonn ċemplu fuq il-helpline tagħna. Qed jidher fil-fatt. Iva, iva, wieħed seba' seba' seba'. Tiddejqu xejn, din hija pjaga soċjali, hija karba siekta, imma għamlu kuraġġ għax l-għajnuna qiegħda hemmhekk. L-għajnuna mhux se fejqan hu.
Ekku, ekku, u jiena nemmen ukoll li mhux lajnuna biss hija nofs il-fejqan, li jaċċetta li kollu bżonn lajnuna, hemmhekk diġà diġà diġà eh, beda ġej lura għal ħajja normali tiegħu. Ekku, ekku, ekku. Sinjura, grazzi anki tal-esperjenza, tal-esperjenza għax nemmen li din it-telefonata tista' tagħmel ħafna ġid, ħafna ġid lil nies oħra li qed ibatu mhm. fiskiet Eh, u ma jafux ħajabdu jagħmlu jew kif se jagħmlu biex naturalment iġibu konxu lil din il-persuna li hi għalija id-dinja tagħha tkun hi u mhm. forsi anki t-tablet, il-kompjuter. Grazzi sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Ikollkom ħafna minnhom dawn is-sitwazzjonijiet kejn? Stejjer ikollna iva, ma rridux nallarmaw lin-nies, jiġifieri skont l-aħħar statistika mill-Awtorità Maltija għal-Logħob, wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija mill-popolazzjoni li jilagħbu bi flus, xi tlieta u ħamsin fil-mija, jirrapportaw il-vizzju tal-logħob. Jiġifieri għandek bejn elf u tmien mija u tlett elef u disa' mitt persuna. Ma nallarmaw lil ħadd, huma numri mal-medja Ewropea, imma importanti li n-nies hemm barra jifhmu din ir-realtà kif aħna nifhmu li l-gaming qed iwassal għal profitti kbar fl-ekonomija Maltija, fih il-pożittiv, wara kull numru hemm storja. Ġifieri rridu nirrikonoxxu wkoll eh, dawn l-istejjer din il-karba soċjali eh, nerġa' nirrepeti tiddejqu xejn l-għajnuna qiegħda hemmhekk ċemplu fuq il-helpline tagħna tistgħu iżommu l-anonimità kollha wieħed seba' seba' seba' jekk saħansitra tħossukom eh, mintomx komdi li ċemplu tistgħu wkoll tikkuntattjawna vaja iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. L-għajnuna qiegħda hemm, għandna staff imħarreġ sena sħiħa, mis-seba' ta' Jannar li għadda bdejna 24 siegħa kuljum, jiġifieri jekk persuna tħossha li trid iċċempel filgħaxija, tħossha komda li ċċempel filgħaxija, tista' u aħna lesti li nipprovdu l-għajnuna kollha.
Il-pass li jmiss anki eh, rigward il-fondazzjoni? Eh, aħna bħala fondazzjoni bdejna naħdmu ftit ftit fuq il-proġett fuq il-proġett eh, Take Action Against Problem Gambling. Dan huwa proġett ta' miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew. Prattikament fuq fuq aħna ħankunu qegħdin nimxu fuq taħriġ u stħarriġ vis-à-vis il-problema tal-logħob biex inkomplu nkunu ta' għarfien għan-nies hemm barra vis-à-vis il-vizzju tal-logħob u l-għajnuna li lesti bħala fondazzjoni nipprovdu lil dawn in-nies. Nirringrazzjak Kane, grazzi ħafna, il-għaliex Inti qisek il-kuxjenza anki għal ħafna telespettaturi tagħna, jalla jkollna ċans nerġgħu niltaqgħu fuq is-suvan biex inkomplu niddiskutu anki dan is-suġġett. Ftit tagħrif pubbliċitarju wara eh, Mister Franklin Kawki qiegħed magħna, allura ħankunu nistgħu nitkellmu anki dwar